Essalawmaleýkum hormatly adamlar! Miras teleýaýlymy gepleşiklerini ýaýlyma bermek bilen öz işini dowam edýär. Hormatly adamlar! Biziň türkmen halkymyzyň gadymyýetden gelýän bäş müň ýyllyk taryhy, medeni mirasy bar. Gadymyýetden gelýän bäş müň ýyllyk taryhymyzyň milli gymmatlyklary biziň halkymyzyň taryhyndan, medeni mirasyndan habar berýär. Taryhyň medeni mirasy, milli gymmatlyklarymyzyň syrly ýoly biziň geçmişimiziň aýdyň mysalyna subut edýär. Hormatly adamlar! Biziň türkmen halkymyzyň gadymyýetde-de, şu günde-de, geljekde-de milli gymmatlyklaryna bolan sarpasy biziň halkymyzyň bäş müň ýyllyk taryhyndan syzylyp gaýdýar. Biziň türkmen halkymyz özüniň geçmiş taryhyna, şeýle-de gadymyýetdäki ulanan birnäçe milli miraslaryna uly sarpa goýup, Olary durmuş ýaşaýşynda has hem gözguwanç edip saklapdyrlar. Biziň türkmen halkymyz özüniň sünnäläp döredýän nepis halysyna, şeýle-de türkmen alabaýyna, türkmen gamyşgulak bedewine, şeýle-de beýleki senetçilik gurallaryna uly sarpasy munuň türkmen halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşynyň baý hazynadygyny görkezýär. Hormatly adamlar, ine, şeýle milli mirasymyzyň, milli gymmatlyklarymyzyň biri bolan biziň toýlarymyzyň, baýramlarymyzyň bezegi türkmen ýigitlerimiziň ýan ýoldaşy, Toýlarda türkmen gelnaçysynyň toý kerweni öňüni çekýän gamyşgulak bedewlerimiziň sarpasy biziň halkymyzyň gadymyýetden şu güne çenli milli mirasynyň ebedi mirasdygyny biz has aýdyň aýdyp bilýäris. Milli mirasymyzyň, milli gymmatlyklarymyzyň içinde bu gamyşgulak bedewlerimiziň sarpasy, eýesine wepadarlygy, elbetde, biziň taryhda-da hem özüniň beýany tapýar. Taryhyň syrly ýoluna ser salsak, şeýle-de taryhy maglumatlary okasak, elbetde, Türkmen bedewleri özüniň geçmiş taryhyny türkmen topragyndan alyp gaýdandygyny doly şaýatlyk edýär. Ine şeýlejaý pursatlarda hormatly adamlar biziň türkmen bedewlerimize biziň ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyz Arkadagly Gahryman Serdarymyz uly sarpa goýýar. Gamyşgulak bedewlerimiziň at owazasy Gahryman Arkadagly Arkadagly Serdar zamanamyzda dünýä çykýar biz muňa diýseň begenýäs buýsanýas. Hormatly adamlar biziň türkmen halkymyzyň içinde At agnan ýerde toý bolar diýilýär. Elbetde, biziň zamanamyzda türkmen bedewlerimiziň ula gidilip, şeýle toý günlerinde at çapdyrylyp, altyn gabakdyrylmagy, toýly-tomaşaly günlerimizde bedew atymyzyň çarpaýa çyrpynyp galyp, aýaklarynyň ýyndamlygyny görkezýär. Hormatly adamlar, Gahryman Arkadagymyzyň. Atda wepa-da bar, sapa-da atly kitabynyň Toý gününde bedew atlar çapylar atly bölüminde şeýle belleýär, Bedewlerimiz durmuşyň şatlygydyr. Mertebeli ýaşamagyň güýji bedewlerimizdedir. Toý-baýramlarymyz jemgyýeti jebisleşdirýän, täze üstünliklere badalga berýän, döredijilikli we netijeli ýaşaýşa ruhlandyrýan, durmuşa söýgini dabaralandyrýan däp-dessurlarymyzyň jemidir. Halkymyzyň toý-baýram däp-dessurlarynyň esasy özboluşlylygy bolsa ahalteke bedewlerimizdedir. Ahalteke bedewlerimiz durky bilen ýeňşiň hem-de gaýratlylygyň nusgasydyr. Toý-baýram esbaby bilen göwni howalanan taýsyz gözel bedewler döwrümiziň ýeňişli ýollary bilen öňe barýarlar. Ahalteke bedewiniň şöhraty synmazdyr. Toý-baýramlarymyzyň baky buşlukçysy ahalteke bedewlerimiz. Goý, toýlar uldan tutulsyn! Ahalteke bedewi ösüşe ebedi ymtylyşyň anyk aňlatmasydyr. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyz ahalteke bedewleriniň buýsançly ýaşaýan mekanydyr diýip, Gahryman Arkadagymyz bu kitabynda jaýdar belleýär. Elbetde, Gahryman Arkadagymyzyň bu buýsançly kitabynda gözel tebigatyň sazlaşygynda türkmen bedewlerimiziň waspy, türkmen topragymyzda dörän ahalteke bedewlerimiziň buýsanjyndan habar berýär. Hormatly adamlar, biz hem şol esasynda söhbedimizi taýýarlamagy makul bildik. Biz, hormatly adamlar, gepleşigimizi Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda taýýarlaýas. Hormatly adamlar, gepleşigimize gatnaşýan myhmanlar, men sizi tanyş edeýin. Gepleşigimiziň myhmanlary, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň molümi, ilkinji ýaşlar guramasynyň başlygy Adylşa Annamuhammedow, şeýle-de, Türkmenistanyň Çeperçilik akademiýasynyň molümi, Aşgabat şäher halk maslahatynyň agzasy, zergär Aýjemal Çaryýewa. Hormatly mugallymlar gepleşigimizi hoş gördük. Adyl şa mugallym gepleşigimizi siziň bilen başlasak biziň döwrümiziň üstünliklerini, toýly baýramly günlerimiziň ajaýyp gujagyny, türkmen öýlerimiziň gapysyny türkmen bedewsiz göz öňüne getirmek asla mümkin däl. Türkmen bedewlerimiziň waspy biziň sungat ussatlarymyzyň ajaýyp eserlerinde wasp edilýär. Has takygy türkmen bedewlerimiz hakynda Taryh okanyňda-da ýa-da bolmasa milli mirasa ser salanyňda-da türkmen halkymyzyň baý geçmiş taryhyna bedewlerimiziň tutýan orny barada gyzykly täsirli maglumatlara göz ýetirmek bolýar. Taryhyň syrly ýoluna-da ser salsagam türkmeniň gamyşgulak ahalteke bedewleriniň taryhy matlaby bar. Şol taryhyň syrly ýolunda gamyşgulak bedewlerimiziň waspyny şu günlerimize gelip ýetiren Gahryman Arkadagymyz bar Arkadagly Gahryman Serdarymyz bar Türkmen bedewimiziň seýkin basyp uz ýörüşi inçe beýilligi owadanlygy reň aýratyrlyklary gönden göni tebigatyň sazlaşygyndan habar berýän bolup taryhyň syrly ýolundaky ajaýyp maglumatlar Türkmen bedewimiziň buýsanjyndan, mirasdan habar berýän bolup. Biziň ata-babalarymyz özlerini ösdürip ýetişdirmekde, bir seýisçilikde örän inçe tärler bolupdyr. Sebäp diýseň, türkmen ahalteke bedewini ýatlanyňda, ahalteke bedewiň bir ynsan kimin syzgyr, inçeden uzyn bir syrdam owadanlygy, bir seýkin basyp uz ýöreýşi aýratyn bir bellemek gerek. Ahalteke bedewiň bir özboluşly bir aýratynlygy hem beýleki atlar görnüşinden hem Örän inçeden uzynlygy, owadanlygy, syzgyrlygy boýunça bütin dünýäni haýrana goýýar. Şonuň bilen baglylykda hem Diýarymyzda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesini hem Türkmen bedewiniň milli baýramyny giňişleýin döwlet derejesinde sergilenip, toýy tutulýar. Baýramçylygy bolsa biziň Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýamyzyň halypa mugallymlary hem-de talyp ýaşlary özleriniň mynasyp naýbaşy sungat eserlerini çykarýarlar. Her bir ugurdaky okurýan talyp ýaşlar Ilki bilen özleriniň halypa Molmer bilen bilelikde Gahryman Arkadagymyzyň Atda wepa-da bar, sapa-da, Gadamy batly bedew atly kitaplarynda hem gymmatly, giňişleýin maglumatlary jemläp, özleriniň okaýan ugurlaryna görä naýbaşy eserlerini ilki bilen gara galamyň kömegi bilen ak kagyzyň ýüzünde gözleg işlerini amala aşyrýarlar. Dürli serişdelere görä, her talyp öz okaýan ugruny görä, mysal üçin, nakgaşçylyk, zergärçilik, heýkeltaraşçylyk, haýalçylyk, küýzegärçilik, binagärlik, dizaýn we başga-da ugurlar boýunça dürli-dürli serişdelerde özüniň çeperçilik eserini döretmäne başlaýar. Aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde geçirilýän Türkmen bedewiniň milli baýramynyň çäklerinde döredijilik bäsleşiklere gatnaşyp, Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň şa serpaýlaryna mynasyp bolýarlar. Bu bolsa biz ýaşlary örän begendirýär, buýsandyrýar. Has dogry siziň belleýşiňiz ýaly, türkmen bedewlerimiziň eýesine wepalylygy, onuň bir syzgyrlygy gönden-göni eýesine bolan ynamyndan gaýdýar-da. Elbetde, türkmen halkymyzyň içinde aýdylýar-a, Irden turdy ataň gör, ataňdan soň atyň gör diýilýär. Elbetde, bu ajaýyp jümle halkymyzyň bir baý geçmişinden habar berýär. Halkymyzyň baý geçmiş mirasyna, bu milli gymmatlyga bolan sarpasyny biziň Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyz arşa göterdi. Ine, şeýleräk pursatlarda bolsa Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylymyzyň dowam edýän pursatlarynda parahatçylygyň, dostluk, doganlygyň bir binýadyny berkarar edýän Gahryman Arkadagly, Arkadagly Serdarly zamanamyzda Uly bir şanly wakalaryň şaýady bolduk. Biziň Gahryman Arkadagymyz on dokuzynjy, ýigriminji ýanwarda Monako knýazlygyna saparyny amala aşyrdy. Elbetde, bu saparyň çäginde bolsa gönden-göni sirk sungaty boýunça, sport ulgamynda, medeni-sarpagir ulgamynda, telekeçilik ulgamyny ösdürmek boýunça birnäçe hyzmatdaşlygy ýola goýmak boýunça söhbetdeşlikleri amala aşyrdy. Elbetde, şu saparyň çäginde bolsa Monako knýazlygynyň Monte-Karlo şäherinde geçirilen Halkara sirk festiwalynda hem biziň Watanymyzyň milli oýunlaryny atyň üstünde görkezýän milli gamyşgulak bedewlerimiziň syrdamlygyny, owadanlygyny, şol gamyşgulak bedewlerimize bir türkmen ýigitleriniň hem-de gyzlarymyzyň bir erk edýän pursatlaryny görkezýän Galkynyş milli at üstündäki oýunlar topary şol halkara festiwala gatnaşyp, halkara baýraga, şeýle-de birnäçe ýokary derejeli baýraklara mynasyp bolup, Monakonyň ýalyjygynda türkmen baýdagyny belentde parlatmagy bizi has-da buýsandyrýar. Elbetde, bu Galkynyş millat üstündäki oýunlar topary Gahryman Arkadagymyz tarapyndan iki müň ýedinji ýylda döredildi. Döredilen gününden bäri biziň Watanymyzda geçirilýän toý-baýramlary, şeýle-de dünýä ýüzündäki geçirilýän toý-baýramlar, halkara sirk festiwallaryna işjeň gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar, biziň ýaşyl baýdagymyzy dünýäniň ýüzünde belentde parladýarlar. Jaý pursatlar gönden-göni Biziň halkymyzyň türkmen bedewine goýýan sarpasynyň aýdyň subutnamasy, Galkynyş millat üstündäki oýunlar toparynyň agzalary türkmen bedewi bilen bilelikde duýgudaşlyk bilen, syzgyrlyk bilen, eýesine wepalylygy bilen şeýle milli oýunlar görkezilmegi, elbetde, türkmen bedewiniň eýesine bolan ynamyny görkezýär, eýesiniň hem türkmen bedewine bolan ynamyny görkezýär, mugallym. Hawa, dogry belläp geçýäňiz Hezretali. Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylymyzyň ýanwar aýynda hem Gahryman Arkadagymyzyň Monako knýazlygyna eden sapary hem örän üstünliklere baý boldy. Çünki belläp geçsek, Galkynyş milli at üstündäki oýunlar topary hem Monako knýazlygynyň Monte-Karlo şäherinde geçirilen kyrk ýedinji Halkara sirk sungaty festiwalynda hem baş baýragy almagy hem türkmen halkyny, biz ýaşlary örän begendirdi, buýsandyrdy. Ata-babalarymyzdan biziň günlerimize gelip ýeten ahalteke bedewini ösdürip ýetişdirmekde, özleriniň mynasyp işlerini alyp barypdyrlar. Ata-babalarymyzyň her biriniň döreden milli senetçiligi, milli sungat oýunlary biziň günlerimize hem gelip ýetýär hem-de olaryň örän ýokary derejede gadyr-gymmatynyň bardygyny nygtap geçsek jaýdar bolar. Çünki Galkynyş milli at üstündäki oýunlar topary hem Gahryman Arkadagymyzyň ak pata bermegi bilen iki müň ýedinji ýylda döredilip, ol toparda hem birnäçe türkmen ýigitleriniň, türkmen gyzlarynyň örän gujur-gaýratlylygy, örän nepisligi, inçeligi bilen ahalteke bedewi bilen bir wagtyň özünde örän syzgyr, duýgur hereketleri bilen bilelikde ýerine ýetirmegi hem çylşyrymly mesele bolup durýar. Bilşimiz ýaly, Galkynyş milli at üstündäki oýunlar topary hem iki müň on üçünji ýylda Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde geçirilen Idol Bütindünýä sirk sungaty festiwalynda baş baýraga, iki müň on dördünji ýylda Italiýanyň Latina şäherinde geçirilen on altynjy Halkara sirk festiwalynda baş baýraga, iki müň on bäşinji ýylda Hytaý Halk Respublikasynda guralan ikinji Halkara sirk sungaty festiwalynda baş baýraga, Iki müň on altynjy ýylda Gyrgyz Respublikasynyň Çolpon-Ata şäherinde geçirilen çarwadarlaryň ikinji Bütindünýä oýunlarynyň baş baýragyna, iki müň on sekizinji ýylda Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde geçirilen ilkinji gezek geçirilen birinji Halkara sirk sungaty festiwalyna altyn heýkeljige mynasyp bolupdyrlar. Ynha, bu ýyl hem iki müň ýigrimi bäşinji Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň ýanwar aýynda Monte-Karloda geçirilen kyrk ýedinji Halkara sirk sungaty boýunça festiwalynda hem baş baýraga mynasyp boldular, bu bolsa türkmen halkyny hem-de türkmen ýaşlaryny begendirdi, buýsandyrdy, biziň başymyzy göge ýetirdi diýsek, ýalňyşmarys. Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň özleriniň mynasyp oýunlaryny alyp barmakda türkmen ýigitleri, türkmen gyzlary çylşyrymly hereket edip, bütin dünýäni haýrana goýýar. Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň görkezýän çykyşlary bolsa ynsanlaryň köňül buýsanjyna öwrülýär. Köňül buýsanjyna öwrülýän bu ajaýyp oýunlary Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň agzalary ezberlik bilen, çyrasyllyk bilen milli at üstünde oýunlary görkezýärler. Elbetde, bu türkmen bedewiniň özboluşlylygyny, şol türkmen bedewine bir erk edip, şeýle milli oýurlary görkezip ýerine ýetirmekleri göndermegini türkmen bedewimiziň halkymyzyň gadymyýetden gelýän türkmen bedewine bolan şöhratyny görkezýär hem-de eýesi bilen ynsanyň arasyndaky gylyk-häsiýetiniň birmeňzeşligini görkezýär. Elbetde, şol birmeňzeşlik, duýgurlyk, syzgyrlyk bolsa adam häsiýetdäki jandaryň bir wepalylygyny hem alamatlandyrýar. Elbetde, bu hakyndaky ajaýyp gyzykly maglumatlary Gahryman Arkadagymyz Özüniň Umyt kalamyndan çykan Türkmen bedewlerimiz barada kitaplarynyň ählisinde-de jaýdar belleýär. Adylşa mugallym ýene bir zady belläýsim gelýär, şu Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň halypa mugallymlary, şeýle-de bagtyýar talyp ýaşlary ýurdumyzyň bir şaýollarynyň bir çatrygynda bina edilýän birnäçe binalara özleriniň bir sallama goşantlaryny goşýarlar. Paýtagtymyzda ýerleşýän birnäçe Şaýollary şeýle-de Arkadag şäherinde ýerleşýän ajaýyp şaýoly şu türkmen bedewlerimiziň heýkeliniň oturdylmagyny şu Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň halypa mugallymlarynyň şeýle-de bagtyýar talyp ýaşlarynyň goşant goşmagy elbetde milli buýsanjymyzyň sarpasynyň has uludygyny görkezýär. Ine biz bilýäs halkara haltagaçyk sport toplumyna barýan ýoluň ugrunda Biziň türkmeniň bir gadymyýetde şan-şöhraty eýe bolan Polatlynyň heýkeliniň bolmagy ýa-da bolmasa Ýanardag binasynyň bolmagy, şeýle-de Arkadag şäheriniň bir esasy ýerelgesinde türkmeniň dünýä ýüzünde at-abraýyny arşa galdyran Akhan bedewiniň heýkeliniň bolmagy gönden-göni bu türkmen sungatynyň milli buýsanjyny görkezýän bolup. Türkmen bedewiniň buýsanjy diňe bir nakgaş eserlerinde, zergär eserlerinde däl-de, eýsem, heýkeltaraşçylyk ugrunda hem görmek bolýar. Heýkeltaraşçylyk ugrunda ser salanyňda bolsa, türkmeniň ahalteke bedewiniň heýkelleri biziň Aşgabat şäherimizde hem-de Gahryman Arkadagymyzyň Akylly şäher konsepsiýasyndan ugur alnyp gurlan Arkadag şäherinde hem ahalteke bedewiniň heýkelleriniň oturdylmagy bolsa, jaýdar belläp geçsek bolýar. Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynyň Ýoluň ugruna ýerleşen polatly atyň heýkeliniň oturdylmagy, şol polatly atyň örän gadymyýetde onuň syrdamlygynyň, gujur-gaýratynyň örän ýokarydygyny, atyň özüniň bir ölçeglerine görä häsiýetine seredeniňde, onuň ynsan kimin has duýgur, syzgyrlygyny duýmak bolýar, görmek bolýar. Bulardan başga-da bolsa, Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynyň girelgesinde bolsa, ahalteke bedewleriň heýkelleri oturdylan. Bu bolsa biziň ussat heýkeltaraşlarymyzyň biziň Aşgabat şäherimizi hem-de Arkadag şäherimizi bezemekde mynasyp işleri durmuşa geçireniniň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Köpetdagyň eteginde gurlup ulanylmagyna berlen Arkadag şäheriniň girelgesinde hem bütin dünýäni haýrana goýan biziň Akan diýen ahalteke bedewimiziň hem heýkeli Ýer şarynyň üstünde oturdylmagy hem munuň bütin dünýä ýüzi Akan diýen ahalteke bedewine ýokary derejede hormat goýýandygynyň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň üstünlikli çykyş edip, baş baýraga mynasyp bolmagy bilen, türkmen ahalteke bedewlerine örän uly hormat-sarpa goýulýar. Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň üstünlikli çykyş edip gelmeginde hem Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň şa serpaýlary, sowgatlary berildi. Şu pursatdan peýdalanyp, biz ýaş mugallymlara işlemäne, öwrenmäge, döretmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän türkmen halkynyň Milli Lideri, alym Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp-köp sagbolsun aýdýaryn. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, alyp barýan il-ýurt bähbitli işleri hemişe rowaçlyklar beslensin! Adyljan mugallym köp sag boluň, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem alyp barýan asylly käriňizde, mugallymçylyk käriňizde üstünlikleriň hemra bolmagyny tüýs ýüregimizden arzuw edýäs, köp sag boluň!

Aýjemal mugallym söhbedimize sizem goşulsaňyz, ine siz hem Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda bagtyýar talyp ýaşlara zergärçilik sungatynyň inçe syrlaryny öwredip, biziň türkmen zergärçilik sungatymyzy ösdürmekde yhlasly zähmet çekýäňiz, halypa şaýartlyk ýoluny alyp barýaňyz, milli mirasymyzyň, milli sungatymyzyň içinde Milli şaý-sepleri gelin-gyzlarymyzyň waspyny etmek bilen çäklenmän, eýsem, türkmen bedewlerimiziň hem waspyny ýerine ýetirýär. Aýdylýar-a, gyzdan gylykly, hüýr häsiýetli diýlip aýdylýar türkmen bedewlerimize. Şol gyzdan gylykly, hüýr häsiýetli türkmen bedewlerimizi seýkin wasyp uz ýörände, onuň. Bedendäki duýgurlyk biziň milli şaý-seplerimiz bilen hem arabaglanyşygy gönden-göni zergärlerimiziň kalbynyň sungaty bilen baýlaşýar. Zergärlerimiziň kalbyndaky sungat bedewlerimiziň hem kalbynda şuňa mynasyp bolan işler gaýnap joşýan bolup. Türkmen halkynyň arasynda şeýle bir aýtgy bar, Haýsy ýurtda parahatçylyk, bagtyýarlyk höküm sürse, şol ýurt üstünliklere, taryhy wakalara baý ýurt diýip bellenilýär. Bagtyýar zamanamyzda, parahat ýurdumyzda, bagtyň gujagynda ýaşaýan türkmen halky döredijilikli zähmet çekýär, öz hünärinden lezzet alyp, bir döwrümiziň waspyny ýetirýär. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyz uly ösüşlere beslenýär. Muny ähli ulgamlarda-da görmek bolýar. Türkmen halkymyz dünýä siwilizasiýasyna uly goşant goşan halk. Türkmen halky özüniň gadymylygy bilen, baý mirasy bilen bu günki gün dünýä ýüzüne tanalýar. Şol gymmatlyklaryň içinde hem türkmen halkynyň bedew aty, türkmen halkynyň şaý-sepleri aýrylmaz baglanyşykly bolup durýar. Türkmen halkymyz Bedew atlaryna Atmyrat, Atym bar, ganatym bar diýip, aňyrdan gelýän bedewlerimize uly hormat-sarpa goýupdyrlar. Atçylyk sungady, seýisçilik sungadyny bir sungat derejesine ýetiripdirler. Biziň atlarymyzyň aýratyn gözellik sypatlary, olaryň bir. näzikligi, bir owadanlygy, at bezemek sungatymyz bilen baglanyşdyryp bir şaý-sepler bilen bezelende bir hasam owadan gözelligi emele getirýär. Biziň ata-babalarymyz atlaryny biziň milli şaýlarymyz bilen bezäpdirler. At şaý-sepleri özleriniň aýratynlygy bilen bir atlarymyza dakylanda şolara päsgel bermän, eýsem bir gözelligine gözellik goşmagy ugrunda örän inçelik bilen ýerine ýetirilipdir. Şaý-seplere salynan nagyşlaryň, oturdylan gaşlaryň hem bir bedew atlarymyza, bir şoň eýesine bir üstünlik getirmek maksady bilen hem örän inçelik bilen ýerine ýetirilipdir. Häzirki döwürde hem biziň zergärlerimiz tarapyndan biziň gadymy asyl nusgalarymyz öwrenilip, bir at-şaýlarymyzyň täzeçe döwrebap görnüşleri ýerine ýetirilip, halk köpçüligine ýetirilýär. Däp bolşy ýaly, ýylda aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bedew baýramçylygymyz ýurt derejesinde uludan toýlanýar. Şol baýramçylygyň çäklerinde bedew atlarymyzyň bir gözellik bäsleşigi, şeýle hem Türkmenistanyň hormatly Prezidenti tarapyndan yglan edilen bir suratkeşlerimiziň, zergärlerimiziň heýkeltaraşlarymyzyň gatnaşmagynda bir şekillendiriş sungaty ugrunda hem uly bäsleşik yglan edilýär. Şol bäsleşige hem biziň halypa mugallymlarymyzyň, şeýle hem zehinli talyp ýaşlarymyz hem özleriniň döreden eserleri bilen gatnaşyp, bir baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar. Bu-da bizi diýseň begendirýär. Sebäbi şu döwrüň waspyny edip, biziň bagtyýar zamanamyzy, milliligimize hormat goýup, Biziň aňyrdan gelýän sungatymyzy dowam etdirip, döwlet derejesindäki bäsleşiklere gatnaşmak talyp ýaşlarymyzy, şeýle hem biziň halypa mugallymlarymyzy bir döredijilik üstünliklerine ruhlandyrýar. Döredijilik üstünliklerini ruhlandyrýan ajaýyp pursatlary göreniňde, ýene-de öz ugruň boýunça yhlasly zähmet çekeseň gelýär, Jemal mugallym. Elbetde, yhlasly zähmet çekmegiň özünde özboluşly bir syrly sungat bar. Syrly sungaty emele getirýäň. Şol syrly sungatyň içinde emele gelýän bu ajaýyp milli şaý-sepleriň özboluşlygy hem türkmen bedewlerimiziň bezegi bolan milli şaý-seplerimiz. Türkmen bedewiniň milli şaý-sepleriniň özboluşlylygy, şeýle-de ýasalyş aýratynlygy bar hem-de atlandyrylyşy bar. Türkmen bedewlerimizi bezeýän milli şaý-seplerimiziň aýratynlygy göndönigöni gyz illerimiziň şaý-sepinden hiç hili üzňe däl mugalym. Elbetde, bu iki sany bu milli şaý-sepiň arasyndaky syzgyrlyk bolsa göndönigöni türkmen bedewiniň eýesine bolan syzyklygyny alamatlandyrýarmykan? Zergärçilik sungatam bir türkmen halkynyň gadymy sungatlarynyň biri. Türkmen halkymyz öz gyz-gelinlerini bir bezeýşi ýaly, bedew atlarymyzy hem at bezegleri bilen, at şaýlary bilen bezäpdirler. Häzirki günlerem toý-baýramlarda at şaý bezegleri dakylyp, bir uly buýsanç bilen biziň bedewlerimize hormat goýulýar. Şaý-sepleriň ýerine ýetiriş aýratynlyklary. Özara tapawutly bedew atlarymyza dakylýan şaý-sepler göwüsbentden, gözlükden, uýandan, ýeňselikden, boýunlykdan ybarat. Bularyň atyň boýnuna niýetlenen göwüsbendi hemem uly, kiçi boýunlyklary bir atyň boýnuna dakylanda owadan görnüşi emele getirýär. Göwüsbendi merkezde uly gümmez kakylyp, iki gyrasynda Bir gaýyşyň ýüzüne kesme nagyşlardan, kakma nagyşlardan kümüşler berkidilip, hakyk gaşlary bilen bezelýär. Göwsediň aşak hatary ýörite kakylan şelpeler bilen jemlenýär. Edil şonuň ýaly uly boýunlugam şelpe dakylyp, ýokarky kiçi boýunlugy diňe gaýyşyň ýüzüne nagyş bölekleriniň Kakma usulyndaky nagyşlaryň dakylmagy bilen bezelýär. Gözlük şaý-sep hem ýörite ata dakylanda ykjam bolar ýaly ölçegde alynyp, kakma usulyndaky nagyşlar bilen bezelip, hakyky gaşlar oturdylyp, ýene bir aýratynlygy, gaýyş seçekler ýa-da kümüş şelpeler bilen bezelipdir. Irki döwürlerde şu gözlük şaý-sepine ýörite seçekleriň ýa-da Şelpeleriň dakylmagy bir atyň gözüni mör-möjeklerden goraýan äheňde hem ýerine ýetirilipdir. Şeýle hem ýeňselik şaý-sepi atyň kellesiniň ýeňse tarapyna dakylýar, bu hem aty çapylanda hem-ä päsgel bermez ýaly hemem dürli bir päsgelçiliklerden goramak niýeti bilen hem ýerine ýetirilipdir. berlipdir. Atşaý sepleriň dakylyş aýratynlyklary, ýerine ýetiriş aýratynlyklary zergärlerimiz örän inçelik bilen dakylanda-da ykjamlyk taraplaryny hemem atyň güýjüne çydar ýaly berklik taraplaryny hem göz öňüne tutup ýerine ýetiripdirler. Ýörite gaýyşlaryň işlenip, gaýyşlara kümüşler oturdylanda bir berk bolar ýaly, şol kümüş dakylansoň hem iç ýüz tarapam ata dakylanda bir päsgel berilmez ýaly ýene-de bir gaýyşlar bilen ýa-da ýörite mahmallar bilen hem ýapylypdyr. Dogrudanam, häzirki döwrem şol asylky ýerine ýetiriş usullary bir inçelik bilen öwrenilip, ata dakylýan şaý-sepleriň bir ölçeg tarapdanam dakylanda ykjamlyk taraplary göz öňüne tutup ýerine ýetirilýär. Iki müň ýigrimi dördünji ýylda ahalteke atçylyk sungaty we atlary bezemek däpleri ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi hem uly buýsançly wakalaryň biri boldy. Dogrudanam, diňe biziň ýurdumyzyň çäklerinde däl, eýsem, bütin dünýä ýüzünde hem biziň ahalteke atçylyk sungatymyzyň, at bezemek däplerimiziň bir dabaralanýandygynyň nyşany bolup durýar. Biziň ýaşlarymyzyň hem. Häzirki döwürde uly gyzyklanma bilen bedew atlarymyzy bezemekde hem özleriniň mynasyp goşandyny goşýandygy biziň ata-babalarymyzdan gelýän däpleriň, sungatyň dowamat dowamlygyna nyşan bolup durýar. Sebäbi ahalteke atçylyk sungaty hemem atlary bezemek zergärçilik sungatymyz diňe bir inçeligi, bir ezberligi talap etmän, eýsem, şol terbiýeçilik ähmiýetde-de özüniň uly ornuna eýe bolýar, ýagny Atlary seýislemek, olaryň dilini tapyp bir atlaryň näzikligini, şolaryň ýyndamlygyny ezberlik bilen ele almak, şol bir wagtyň özünde hem atlary bezemek inçelikden at şaýlaryna oturdylyp hem-ä sabyrlylygy talap edýär, hemem bir uly ünsi talap edýär, dogrudanam olar biri-biri bilen baglanyşykly bolup durýar. Biziň ata-babalarymyz ýaşlary terbiýelemek meselesinde hem Ýaşlykdan, ýetginjek döwründen eýýäm bir oglanjyklaryň at üstüne münmekleri, bir atyň üstünde çapyp, dürli hereketler etmäge bir uýgunlaşdyryp, şolaryň hem-ä sagdyn bolmaklary, hemem bir Watana bolan söýgüsini, hemem öz bedew atyna bolan söýgüsini bir ýaşlykdan oýarypdyrlar. Dogrudanam, şol däpleriň häzirki döwürde dabaralanýandygynyň biz aýdyň şaýady bolýarys. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň Bir esaslandyryp beren Galkynyş milli at üstündäki oýunlar topary hem bütin dünýä ýüzünde alty gezek bir baş baýraga mynasyp bolmagy bu örän uly ýokary dereje bir türkmen halkynyň bir hemä bedew atlaryna hemem bir türkmen ýigitleriniň ezberliklerine goýulýan uly sarpa türkmen halkyna goýulýan sarpadan nyşan bolup durýar. Şular ýaly ýokary dereje gazanmak, türkmeniň adyny bir dünýä ýüzüne çykarmak ugrunda hem Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyz uly tagallalar edýär. Aýjemal mugallym şeýle bir täsirli ýagdaýda türkmen bedewiniň zergärçilik sungaty baradaky buýsançly arzuwlarymyzy, seslenmelerimizi halkymyza ýetirýärse, zergärçilik sungatyny siz birnäçe ýyllardan bäri özboluşly birnäçe zergär eserlerini ýasaýaňyz, birnäçe şaý-sepleri ýasap halk köpçüligine ýetirýäňiz-de, şol eserleriňiziň içinde, şeýle-de milli gymmatlyklaryňyzyň içinde biz bilýäs, şonuň içinde siňe seretseň, sungata düşüliň bilen seretseň, türkmen bedüwiniň bir şekilleri göz öňüňde jallanyp gidýär. Zenan şaý-seplerine hem gabat gelýär, hasam türkmen bedüwinde aýrylmaz bir bölegi bolup durýar. Indi şu türkmen bedüwiniň. Waspy diňe bir şaý-sepde däl, elbetde, sungat ussatlarymyz, aýdymçylarymyz aýdymlarynda taryp edýärler, sazandalarymyz saz eserlerinde taryp edýärler, şahyrlarymyz, ýazarlarymyz bolsa ýiti galamynyň astyndan çykýan goşgularynda, hekaýalarynda, romanlarynda wasp edýärler. Halçylarymyz bolsa özüniň bir on barmagyny sünnäläp çykarýan nepis halyçylyk sungatynda wasp edýärler, heýkeltaraşlarymyzy bolsa heýkel eserlerinde wasp edýärler. Elbetde, bi türkmen bedewiniň milli sungatdaky waspy zergärçilikde-de, heýkeltaraşlykda-da, halyçylyk sungatynda hem, binagärlikde-de özüniň waspyny ýetirýär, mugalym. Gamyşgulak, Ganatly bedewlerimiz bizi täze döredijilik üstünliklerine ruhlandyrýar. Zenan bezeg şaý-sepleri bilen bir hatarda at şaý bezeglerini hem ýerine ýetirmek bagty maňa-da miýesser etdi. Rowaçlygyň ganaty atly toplumymda bir at üçin niýetlenen bezeg toplumyny ýasadym. Ol toplum göwüsbentden, boýunlykdan, ýeňselikden, gözlükden ybarat. At şaý bezeginde esasy Atyň şekilini, atyň keşbini nagşa geçirip, ganatly atlarymyzyň keşbini zergärçiligiň diline salyp, at şaý sepinde ýerine ýetirdim. Şol ýerine ýetiren eserim bilen hem hormatly Prezidentimiziň şa serpaýyny almak bagty miýesser etdi. Biz örän bagtly ýaşlar öz ýürek arzuwlarymyzy, bir döwrümiziň waspymyzy eserlere siňdirip, onuňam halk köpçülige ýetirmek, bu örän uly bagt. Ýene-de zenan şaý-seplerine hem bir Görogly dessanyna salgylanyp, Gyrat atly şaý-sep toplumyny ýerine ýetirdim. Şo ýerde-de bir Gyratyň, bir Göroglyň dessanyň dowamyna bir elmydama syrdaşy bolup, ýow gününde ýoldaşy, toý gününde syrdaşy diýip belent geçilýär. Şol Gyratyň keşbini hem şaý-sepiň diline salyp, Şol boýun bezegimde ýerleşdirdim. Gyrat bilen bilelikde bir Agaýunus periniň keşbini hem sazlaşdyryp, umuman, gyzyň keşbi, bedewiň şekli örän sazlaşykly gelýär. Hemem şol şaý-sepdi ýasaňda biziň gadymy nusgalarymyza salgylanyp, ýöne şol bir wagtyň özünde hem döwrebaplaşdyryp ýerine ýetirdim. Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýamyzda däl, eýsem, döwlet derejesinde geçirilýän sergilere, bäsleşiklere şol şaý-sepler hödürlenip, mynasyp orunlara eýe bolýarlar. Bu hem halypa mugallymlarymyzyň zähmet üstünligi diýip hasaplaýan, biziň milli mirasymyza hormat-sarpa goýýan, halypa-şägirtlik ýoluny açyp beren türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp sagbolsun aýdýaryn. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, il-ýurt bähbitli işleri elmydama rowaçlyklara beslensin! Aýjemal mugallym köp sag boluň, söhbedimiziň dowamynda ýelden ýüwrük, gyzdan gylykly, Hüýr häsiýetli, eýesine syrdaş, biziň türkmen bedewlerimiz hakynda söhbet etdik, şeýle-de özüňiziň milli şaý-sepleriňizde türkmen bedewlerimiziň bezeme esasyndaky Türkmen bedewiniň şaý-sep barada özüňiziň täsirli gürrüňleriňizi halkymyza ýetirdiňiz. Köp sag boluň, mugallymlar, elbetde, arman, ýadaman, yhlasly zähmet çekýäňiz, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň bu sungat ojagy gönden-göni Sungat gözelliklerini dünýä getirýän ojak elbetde bu sungat gözelliklerini dünýä getirmekde elbetde yhlasly zähmet çekýän siz halypa mugallymlar bar elbetde siz halypa mugallymlar bilen şägirtler hem öz ugurlary boýunça sungat eserlerini döredip halk köpçüligine toýlarymyza baýramlarymyza ýetirýärler köp sag boluň sagaman işläň toýda görşeliň.

Hormatly adamlar! Ine biz gepleşigimizi Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda taýýarladyk. Biz söhbedimiziň dowamynda halypa Zergär mugallymlar bilen türkmen bedewlerimiziň waspy esasynda söhbet etdik. Elbetde, türkmen bedewlerimiz toýlarymyzyň, öýlerimiziň bezegi. Seýkin basyşly, ugur örüşli, gyzan gylykly, tebigatyň reňklerini özünde jemleýän türkmen bedewlerimiziň waspyny Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyz dünýä çykarýar. Biz muňa diýseň begenýäs. Buýsanýas, türkmen bedewiniň ebedi mirasy, türkmen bedewiniň şan-şöhraty sungat eserlerinde wasp edilýär. Gözelligem gözellik bilen baýlaşýar. Gözellik bilen baýlaşýan türkmen bedewlerimiziň reňk sazlaşygy Gahryman Arkadagymyzyň Gadam batly bedew kitabynda şeýle belleýär. Melat, türkmeniň mele çägesi, çogly, güneşi. Ahalteke bedewi öz reňkini-de kemala gelen topragyndan alypdyr. Türkmen tebigatynyň täsirligi ahalteke bedewiniň durkuna eýlenipdir. Tebigat çar pasylda seýran etseň dürli reňkleri alýar. Ak, çal, gara, al-ýaşyl, mele, sary, gök, gyzyl. Pasyllar tebigata dürli täsirini ýetirýärler. Gyş gazaply, tomus jöwzaly, bahar heýjanly, güýz bolsa sahawaty bilen gelýär. Pasyllaryň hökümi her jandarada bir zeýilli täsir edýär. Ynsan ogly üçin tebigatyň her pasly bir zeýilli täsire eýedir. Pasyllaryň demi daragtlary eljiredip, olary gözel hulka taý edýär ýa olary çyplaň goýýar. Zemin pasyllaryň hökümine görä üýtgeýär. Tebigat dürli reňklerini çalyşýar, ýöne ak-gara gatyşyklyk, gök, lil reňk welin şol durkunda galýar. Pasyllar aýlanyp dolanýar. Şeýle öwüşginli reňkler bolsa tebigatyň üýtgewsizligini alamatlandyrýarlar. Asman ýaly açyk, zemin ýaly goňras, zemini guçan duman ýaly tutuksy, çalymtyk reňkler her pasyldada bar. Ahalteke bedewi hem aglaba şol reňkleri. Özüne alypdyr diýip, Gahryman Arkadagymyz Gadam batly bedew kitabynda uly buýsanç bilen belleýär. Biziň türkmen bedewlerimiz arşa galdyran türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza Arkadagly Gahryman Serdarymyza arzuwlarymyzy beýan edýäs. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, belent başlary aman bolsun! Hormatly adamlar, şunuň bilen gepleşigimizi geçirip gutarýas. Gepleşiklerimiziň indiki sanlaryny görüşýänçä, hoş sag boluň, hormatly adamlar!